Ӕмӕ та уын абон дӕр журнал Ногдзау-ы равдыст Ногдзау-мӕ фембӕлды зӕгъын уӕ бон хорз. Абон мах аныхас кӕндзыстӕм нӕ уазӕг, Уӕрӕсейы Федерацийы Фысджыты цӕдисы уӕнг, Журналистты цӕдисы уӕнг Хъамбердиат Мысосты литературон премийы лауреат, стӕй уӕд хӕрзрӕджы ӕхсӕнадон литературон преми булӕмӕргъы лауреат Гасанты Валериимӕ. Валерӕй ма аныхас кӕндзыстӕм, кӕд ӕмӕ цы уавӕрты базонгӕ ис сывӕллӕтты уарзондӕр журнал Ногдзауимӕ, Цы пайда йын фӕцис йӕ царды ӕмӕ ӕндӕр, махмӕ гӕсгӕ ахсджиаг фарстатӕ чи сты, уыдоныл. Фӕлӕ уал ныридӕгӕн зӕгъӕм Валерӕ дӕ райсом хорз. Райсомы хорзӕх уӕ уӕд ӕмӕ уе ппӕтыл дӕр зӕрдӕрухс райсомтӕ кӕнӕд.
Валери, адӕймаг куы райгуыры, уӕд нӕ кӕсын фӕзоны, нӕ фыссын фӕзоны, ӕппӕт хуыздӕр цы фӕзоны, уый вӕййы кӕуын ӕмӕ цъӕгахст кӕнын. Фӕлӕ мӕнмӕ ахӕм фарст ис. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ды дӕр не ппӕт хуызӕн рантысты а-дунемӕ, фӕлӕ дӕхи хъом куы фӕдӕ, уӕд дӕ фыццаг къахдзӕфтӕ кӕм акодтай? Фыццаг къахдзӕфтӕ акодтон Ирыхъӕуы кӕм, кӕм райгуырдтӕн мӕ райгуырд, кӕм уыди, ё цымӕ ам горӕты райдайӕн горӕты историон хай. Уым Ирыхъӕу дӕхӕдӕгӕй зоныс, ирондзинадыл хӕсты адӕм, ирон ӕгъдӕуттӕ кӕддӕриддӕр бӕрзонд бынаты ӕвӕрд кӕмӕ уыдысты, ахӕм хистӕртӕ бирӕ ӕрйӕфтон Ирыхъӕуы. Уӕдӕ кӕм схъомыл дӕн, уыцы хӕдзары дӕр уыди хистӕр, хистӕртӕ. Мӕ усы фарнеу суаг рахастон, федтонцӕ, цхуызы ныхас кодтой сӕ кӕрӕдзимӕ, цхуызы зӕрдӕ дардтой, цхуызы зӕрдӕ дардтой, кӕстӕртӕм куыд сӕ рӕвдыдтой, куыд сын амыдтой царды раст уаг. Сӕйрагдӕр та фылдӕр-фылдӕр дзырдтам ирон ӕвзагыл, дзырдтам нӕ мадӕлон ӕвзагыл. Ӕмӕ Ирзы цы карджын хистӕртӕ уыди, уыдон иу кӕм таурӕгътӕ кодтой, кӕм аргъӕуттӕ кодтой. Цы сыхы цардтӕн, уым тынг бирӕ хистӕртӕ ӕрыййӕфтон. Стӕй ма йӕ зӕгъын иу хъуыддаг. Нӕ алы бӕрӕгбон дӕр кодтам ирон бӕрӕгбӕттӕ иумӕ иу. кӕрты иумӕйагӕй. Ӕмӕ Ёцыр уаг банкъардтонцы ӕнкъарӕнтӕ сӕвзӕрди. Мӕнугтуызӕнс бӕрӕгбоны равг-иу уӕлдӕфы зилдух кодта афтӕ, афтӕ. Ӕмӕ гъер бӕрӕгбоны фӕстӕ, фынгывӕрды фӕстӕ-иу хъазт райдыдта. Мӕ нӕ сыхы Иры хъӕу кӕд нӕ рӕдийын уыд, иу цыппар фондз фӕндырдзӕгъдӕджы уыдис. Уыдонӕн сӕ разӕй нӕ республикӕйы сгуыхт артисткӕ Дзӕнӕты Бадинаг, Бицъиты Зифӕ сӕрмагондӕй иумӕ бадзырдтам-иу хъазт байгом кодта уый, стӕй уыд иу фыстӕ иннӕтӕн-иу бар радта, цӕмӕй фӕндырӕй цӕгъдой карджынтӕ дӕр уыди, стӕй кӕстӕртӕ дӕр уыдис. Ӕмӕ-иу тынг, тынг рӕсугъд арвыстам нӕ бӕрӕгбӕтты. Стӕй уӕд чындзӕхсӕв куывд, нымад, афтӕ-иу сыхгай-мӕ хӕдзаргай-иу нӕ дих кодтам, иу хабарыл-иу, хорздзинадыл-иу кӕрӕдзи фарсмӕ ӕрбалӕууыдыстӕм, уӕдӕ хъыгдзинады дӕр Хуыцау бахизӕт-иу, иумӕйаг хъыг уыди. Мӕ йо цы Хъыгӕй хайджын уыдысты суанг мах сывӕллӕттӕ дӕр. Уымӕй ам йӕ цы сыхы, йӕ цы подъезды зиан зӕгъгӕ уыд-иу сывӕллӕттӕ дӕр сӕхи ӕндӕр хуызы дардтам. Уымӕн ӕмӕ хистӕрты цӕстдард уыди, уымӕн ӕмӕ хистӕртӕ уайдзӕф кӕнын дӕр зыдтой, арфӕ кӕнын дӕр зыдтой. Уым, чи зоны, ма мадӕлты ӕмӕ фыдӕлты хъомыл, хъомылад уыйбӕрц дӕр нӕ хъуыд, уымӕн ӕмӕ хистӕртӕ сывӕллӕттӕм кастысты. Стӕй, куыд хистӕрӕй, афтӕ кӕрӕдзимӕ кастысты сывӕллӕттӕ дӕр, фӕсивӕд. Ахӕм ӕгъдау уыд Ирыхъӕу, ныр дӕр афтӕ у. Ныр дӕр Уымӕй раст зӕгъыс, Валера, мӕнӕ, зӕгъгӕ, кӕд гыццыл ской кодтай хъыджы хабары тыххӕй, уӕд абон цард афтӕ иннӕрдӕм фӕфӕлдӕхтис, ӕмӕ хистӕртӕ дӕр ӕмӕ бирӕ ныййарджытӕ дӕр искӕйы зиан сӕхимӕ хӕстӕг нал исынц. Ӕмӕ сыхы зиан куы вӕййы, уӕд сӕ сывӕллӕттӕ цыма цӕрӕнбонты хъазт никуы федтой. Уынгмӕ сӕ ратӕрынц ӕмӕ цъӕгахст кӕнын райдайынц, хъӕр кӕнын райдайынц уый не мбаргӕйӕ ӕмӕ ахӕм уавӕр кӕй фӕнды хӕдзарыл дӕр цӕудзӕнис. Ӕмӕ куыд фӕзӕгъынц, дӕхимӕ дӕм цы цӕстӕнгасӕй кӕсой, уыцы цӕстӕнгасӕй искӕмӕ дӕр кӕс. Мӕ хорз уайд мӕ ныййарджытӕ дӕр, хистӕртӕ дӕр фылдӕр уайдзӕф нӕ, фӕлӕ зондамынды хуызы амониккой сфӕлӕттӕн дӕр. Хъуыды кӕнын нӕ, Ӕмӕ гъер мӕ фыды мад тынг кадджын сылгоймаг уыди Иры хъӕу. Тынг аргъ ын кодтой, нымадтой, стӕй уый дӕр ӕгъдау лӕвӕрдта алкӕмӕн дӕр, цины, уазӕны. Афтӕ сывӕллӕтты бӕрӕгбон Ермохоты кӕйдӕр бӕрӕгбон уыдис. Мӕ фынгыл бадӕм мӕ афтӕ цыдӕр зарынмӕ зӕрдӕргъӕвдыдтӕн уарзтон зарын рагӕй дӕр ӕмӕ цыдӕр афтӕ сзарӕгау кодтон мӕм мӕ фыдымад бӕззи мӕ ма зар уӕртӕ уыдонмӕ зиани ӕрӕджы сӕм зианыди мӕ зианджын сты мӕ куы ахъуыды кӕной мах нӕ фидауы зӕгъгӕ уӕд кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы ӕз дӕр афтӕ Иахӕм уыди, ӕмӕ мӕ зӕрдӕ хомӕй рухс у, иахӕм уавӕрты кӕй хъомыл кодтон, иахӕм уавӕрты. Йе рдӕхӕдӕг уыцы сыхтӕ зоныс дӕхӕдӕг дӕр иомӕ. Ныр дӕр афтӕ у мӕнмӕ гӕсгӕ, уымӕн ӕмӕ ма дзы ис хистӕртӕ. Уӕддӕр Ирыхъӕу Ирыхъӕу у. Иры хъӕу, Иры хъӕу. Бӕргӕ, ды куыд зӕгъыс, афтӕ уӕвгӕ нал у, уыдон гӕды ныхӕстӕ кӕндзынӕн, ӕз дӕр зӕр цӕргӕ кӕнын, фӕлӕ фӕсте нӕ зайӕм, баззад. Иннӕтимӕ абаргӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, гъдау дӕр дзы ис, кӕстӕртӕ дӕр дзы ис. Сыхы цардтӕ, ну ма ис хистӕртӕ, бирӕ нал сты, фӕлӕ дзы уӕддӕр и хистӕртӕ, нӕлгоймӕгты дӕр, сылгоймӕгты дӕр. Ма дзӕбӕхонд, фӕлӕ фӕстӕмӕ нӕ сӕйраг хъуыдымӕ рахизӕм. Валера, ды бахсинаг никӕмӕн у, премитӕ дзӕгъӕлы нӕ дӕттынц, уӕлдайдӕр литературон премитӕ, ды сӕ райстай комкоммӕ литературӕимӕ баст кӕй дӕ, уой тыххӕй, ӕмӕ нӕм уымӕ гӕсгӕ ис ахӕм фарст. Журнал Ногдзау. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, стай азил, стай фондз азил ӕххӕст кӕндзӕнис мӕнӕ ног аз. Фарнӕй, фарнӕй. Бузныг, бузныг, Валера. Стай фондз азыл ӕххӕст кӕндзӕнис? Ӕмӕ уыцы стайфондз азӕй, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, дӕхиуыл цал азы цӕуы, уыдонӕй дзы Ногдзауимӕ зонгӕ цасты?
Аслан Ногдзауимӕ мӕ базонгӕ кодта нӕ уарзон, демӕ нӕ уарзон фыццӕгӕм астӕуккаг скъола. Ӕртыккӕгӕм къласмӕ цыдаин, Гъеуӕд нын радтой дзӕнӕты бадинаг Цӕлыккаты Зинӕйы Наудинӕ иумӕйаг ахуыргӕнӕг зонысӕй. Гъоймӕ иумӕйаг кълас нын радтой Къуымычи Иосиф кълас Къуымгонды. Уӕд загъта, кӕмӕ уоцы фӕндтӕй ма уоцы унаффӕтӕй цы курдиӕттӕй уыдонӕй саразӕм нӕ иумӕйаг кълас, ысаивӕй кӕнӕм, зӕгъгӕ. Йемӕ уӕд сыхӕгтӕ дӕр ма хорз уыд Ирыхъӕу, ӕмӕ уыдонӕй-иу сылгоймаг, дзӕбӕх сылгоймаг мыхуырыл тынг ӕнувыд Четойты Варя куыста Октябры хъӕуы почтамты. Мӕ-иу ног зал рафыста, рафыста мын мах туг, рафыста мын Ирӕф. Мӕн адон кӕсаг ӕмӕ сбадтӕн, ног номыртӕ куы райстон, уӕддӕр-иу сӕ кастӕн, уӕддӕр-иу фӕлдӕхтон. Фылдӕр та, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, мӕ кармӕ гӕсгӕ ног зал уыдис. Мӕ та-иу кӕцытӕ бакастӕн номыртӕ, уыдон та-иу скъоламӕ ахастон, мӕ та-иу сӕ кабинеты сӕвӕрдтам, ӕз-иу Ахуыргӕнӕг дӕр пайда кодта, мах дӕр сӕм кастысты. Уӕд ӕндӕр уавӕртӕ уыди. Ахуырӕн дӕр уӕд куыддӕр кӕрӕдзимӕ ӕнгомдӕр уыдыстӕм. Мах скъолайы цы уаг уыди, дӕхӕдӕг ӕй зоныс, иу бинонтау уыдыстӕм иууылдӕр. Фыдуаг дӕр нӕ ир афтӕ цас чи уыди. Гаджиноны цой куы загътаид, стӕй уым цы хистӕртӕ уыди, уыдон диссаг диссаг уыдысты. Мы-иу ногдзау райстам уыдоныл. Ӕртыккӕгӕм кълас уыдтӕн афтӕ. Мы-иу афӕлгӕст дӕр сарӕзтам, уырдыгӕй-иу хӕслӕвӕрдтӕ дӕр радта Зинаидӕ. Стӕй уыди фӕстӕ хистӕр кълӕсты дӕр ног дзаумайы ме ргом аздӕхтон, ме ног дзау кастӕн. Йӕ нывтӕ, йӕ нывтӕ тынг цыдысты мӕ зӕрдӕмӕ, йӕ нывтӕ тынг ахӕм аив цыдӕр хӕрзхъӕд. Мӕнӕ мӕнӕ фӕзын цалдӕр мӕг дӕр дзы бакӕсинаг, морнинаг уыдис. Ныр рӕстӕджы таивтой ныр дӕр йӕхи фӕндаг, йӕхи цӕсгом, журналӕн нырыккон уавӕртӕм гӕсгӕ, нырыккон фадӕттӕм гӕсгӕ. Ӕмӕ фӕлӕ уӕддӕр ногдзау мӕ зӕрдӕмӕ фыццаджыдӕр, ерӕй мбарын райдыдтон фыццаджыдӕр советон дуджы журнал у. Ӕмӕ ногдзау ирон, йӕ ирон ном кӕй наивта, рӕстдзинады, рӕстдзинадау йӕ ирон ном кӕй хъахъхъӕны, Мах дуг ногдзау Петражимӕ зӕрдӕмӕ цӕуы. Йе афтӕ вӕййы нӕ вазджытӕм ӕрбацӕуы кабинетмӕ дӕр ма афтӕ журнал куы феныс, уӕд Римӕ ацы журналмӕ сывӕллонӕн ахӕссын. Римӕ, о цӕстытӕ. Римӕ ацы журнал ӕз мӕ хӕрӕфыртӕн кӕнӕ мӕ зонгӕйӕн ахӕссон Мӕй афтӕ мӕ фӕзӕгъын, ӕмӕ йын тагъд-тагъд обзора кӕнын, афтӕ стъолыл уадзын, ӕмӕ цӕмӕй кӕс. Стӕй мӕхӕдӕг дӕр афтӕ мӕнӕ я зӕгъӕм, мӕхӕдӕг обзор скодтон, мӕ мӕм иу цалдӕр журналы рбафтыди. Уӕд нӕ кӕрты дӕр ис сывӕллӕттӕ мӕхицӕн дӕр их ӕрӕфырдта. Мӕ сӕ райсын, мӕ сӕ кӕнӕ мӕ хӕрӕфырттӕн раттын кӕны та сӕ сыхыл, сыхыл байуарын. Стӕй но, мах туг дӕр афтӕ, мах туг дӕр афтӕ, ирӕф дӕр афтӕ. Уымӕн ӕмӕ, уымӕн ӕмӕ афтӕ вӕййы нӕ, мӕ ӕрбацӕуынц мӕ, ер афтӕ уӕлдайдӕр карджынтӕ, ер афтӕ бадын, ницы фӕкусын, мӕ фӕфӕнды исты дзӕбӕх бакӕсын. Ӕмӕ дӕм ницы изӕр дӕр бацӕуынц. Уӕлдай хъӕуӕй дӕр мӕм сӕрвитынц исты дам ма нын рарвитсӕг. Уыд уыцы хуыз журнал ногдзау дӕр арвитын, мах туг дӕр. Уымӕн ӕмӕ дзырд дзырдӕн уӕддӕр аргъгӕнджытӕй сӕ бӕрц кӕд мӕнӕ-мӕнӕ бирӕ нӕу, рӕстӕджы талы хуызон сты. О, ӕмӕ сӕ бӕрц Кӕд бирӕ нӕу, уӕддӕр аргъгӕнджытӕй мӕ уыдонӕн кусын хъӕуы, уыдоны, уыдоны сӕр хъуыды кӕнын хъӕуы. Йе иу бон дӕ нӕ бауырндзӕни, мӕнӕ ӕрыгӕтты фарс цӕттӕ кодтон, нӕ, нӕ Иры фӕсивӕд Галинӕ мӕнӕн бар радта, цӕмӕй йе мдзӕвгӕтӕ бацӕттӕ кӕна. Йемӕ Хъаммӕрзатӕй алӕг, зӕгъгӕ, нӕ рагон газеткӕсӕг

кӕрон. Дзурӕн бирӕ ис, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы литературӕыл дӕр, алы журнал дӕр, фӕлӕ нӕ равдысты кӕрон цыбыртӕй. Куыд фӕзӕгъын, гал дам йе мдугонимӕ, йе мдзугонимӕ фӕхизы, зӕгъгӕ. Дӕхи карӕны ӕрыгон фӕсивӕдмӕ дӕм цавӕр курдиат уайд, уый нын цыбыртӕй дӕ хъуыды? Мӕ карын нӕхи. Нӕ махӕй кӕстӕр чи у, йӕ уыдонӕн дӕр, о.
ӕхсызгон мын у, махӕй размӕцыддӕр кӕй сты. Махӕн бирӕ цавӕрдӕр хъуыддӕгты ӕххуысхъом кӕй сты, уый мын ӕхсызгон у. Йемӕ мӕ фӕнды зӕгъын, Ирыстоны кӕстӕртӕ, Ирыстоны фидӕн, Цӕгатӕй Хуссармӕ, ут ӕнӕниз, уд ӕма уӕнгвидар, хёй сӕйрагдӕр фӕндиаг, стӕй уӕд хистӕры амынд ӕмӕ кӕстӕры коммӕгӕсдзинад, хё цы кӕнонтыл ӕнцади кӕддӕриддӕр ирон цардуаг ӕмӕ хё цы уаг Ирыстоны сӕфт куыд никуы уа, ӕмӕ та фӕстӕмӕ мын ацы низ дӕр куыд фесӕфа, мӕ фӕстӕмӕ адӕм сӕ раздӕры цардуагмӕ куыд раздӕхой ӕмӕ ацы низ фӕстаг куыд фӕуа дунейы зӕххы цъарыл ахӕм арфӕ.
Бузныг дын, Валерӕ, кӕй нӕм саккаг кодтай. Ног зӕлтӕ, ног амӕндтӕ уы хай. Пхуат ма дын бузныг, Валерӕ, кӕй нӕм саккаг кодтай, кӕй ссардтай рӕстӕг. Чи нӕм каст, уыдонӕн та зӕгъын нӕ ног фембӕлдмӕ ӕмӕ уӕ чысыл ногдзаутӕй фидӕны сӕрсӕрмӕхӕссӕг лӕгтӕ байрӕзӕд.